Малашне те пурнӑҫра ҫӳлӗ такӑр пултӑр-ҫке. Ҫирӗп сывлӑх, ӑнӑҫу, ҫемьере тата пулу эпир сунатпӑр пӗтӗм чӗререн. Миграци сиртен ҫак вӑхӑта кӑшт эпир тӑснишӗн кӗҫӗр ыйтатпӑр. Уяв каҫӗ ҫаплан терӗн, вӑл пурнӑҫра пӗрре пулакан япала, ҫавӑнпа та эпир Халӗ уява малалла тӑсӑпӑр. Полинӑна малла саламлӑпӑр. Вӑл сире хӑйӗн пултарулӑхӗпе малалла паллаштарӗ. Ма кӗске-ши яш ӗмӗр спектаклӗн сыпӑкӗ? Аня ролӗнче Полина Ивановна Чамжаева. Мӗнле хитре вӗт-ха ӗнтӗ эсӗ, Игорь, санӑн тутусем!

Ирӗклӗ пурнӑҫ ӑнлантарчӗ. Ак ҫакӑн пек сана ҫыхланса пурӑнас килет, Яна. Эсӗмӗрскер нихҫан хӗр ачашласа курман-и? Хӗре кам ҫавӑн пек ачашланӑ ма? Курни курман-и, сана ҫук унта.

Пӗччен-ха хӗрарӑмсене кайса мӑшкӑлама. Кам мана ҫав ҫул ҫине тӑратрӗ? Кам ҫӑмӑллӑха илсе кайрӗ? Кам икпӗҫ ручки пӑлпанчене арҫынна курӑнса вырасса эс мар-и? Ҫӑкач! Чӗкеҫ мана илнӗ. Эпӗ ӳсӗре пула ухмахланса тӗрмине ҫаклантӑм. Эсӗ вӑл вӑхӑтра ытти арҫынсемпе килленсе пурӑнтӑн. Эсӗмскер, каҫсене мӗн те пӗлмех тетӗн тетӗн-и? Аллаппи ҫинчи пек курса тӑнӑ эп сана, Ҫатӑка! Палӑртнине никам та пӗлмест-ха. Эсӗ суя диплом тутарнине те пӗр курс теричченех институт пӑрахса бархетре ташласа пурнине, а? Хам каларӗ тамакунни пирки. Арконя, килсе кайра ӗнер мамада. Вӑл хана! Суя диплом туса парать, а? Ирӗсне! Эпӗ сӑмах патӑм-ҫке.

Манӑҫаҫҫӗ мар. Вырать. Эпӗ сана вун пилӗк минут паратӑп. Е ӗлӗкхи вырӑна пыратӑп. Эпӗ сана

Курнӑҫ ӑнса пыма ҫина. Ӗмӗр шашлака ҫӳретӗн эсӗ ман хыҫран. Эсӗ сана асӑрхаттарма килнӗ. Асӑрхаттарма. Мӗнлен килнӗ сана? Эсӗ мана машинӑпа хваттере улӑштарасшӑн ҫук. Кӑшт сан ҫулу ҫине тӑчӗ пулсан, вилсе ҫӗре кӗриччен те сан ҫулу ҫинче курӗ. Мана нимӗн те кирлӗ мар. Мана эсӗ кирлӗ. Эсӗ мана парӑнни, эпӗ сана ачашлӑх, каҫӑхса касассанпах киленӗ. Эпӗ сана хутаранччен никам та ман пек ачашламанне туйтарам. Эсӗ мана ухмах вырӑнне хурасшӑн. Ну, каяр мар. Ҫук, ниҫта та каймастӑп эп санпа. Каятӑн, Милиша, каятӑн. На! Кӑшкӑратӑп! Кӑшкӑрса эсӗ хӑвалӳҫе шӑтӑкалтатӑн. Ну, карӑ мар. Ну, ме!

Шупашкарти савни спектакль сыпӑкӗ Шупашкарти савни ролӗнче бенефициантка таркаша кӗтсе илер.

Ҫамрӑксен театрӗн ушкӑнӗ. Эпӗ вӗсене пурне те пӗр ыйту ҫине кӗскен хуравлама ыйтасшӑн. Кам вӑл сирӗншӗн, Полина Джамжаева? Пӗчӗк ҫеҫ Путене сарӑ тула юратать. Сар йӑмӑкӑм Полина театра юратать. Юрлама та юратать, ташлама та юратать, юратать, пултарать, кашни рольне юратать. Ҫын хӑйӗн ӗмӗрӗнче пӗрре те пулин кӑвак хуппи курнӑ пулсассӑн телейлӗ теҫҫӗ. Шутласа пӑхӑр-ха, мӗнлерех телейлӗ ҫынсем эпир! Енчен те Полина сӑнӗпе чунӗнчи ҫак япалана кашни кунах курма пултаратпӑр пулсан. Ҫирӗм ҫул хушши лепеш пек вӗҫет стена ҫинче пирӗн Полина. Полина вӑл пирӗн сар лепеш, сар кайӑк. Полина вӑл ырӑ кӑмӑллӑ, сӑпайлӑ хӗрача. Пӗчӗк вӑйӑрӑн тӗшши тутӑ пулать теҫҫӗ, тутӑ пулатчӗҫ. Полина ывӑлпаллах илем, ҫепӗҫлӗх тата пирӗн театрта питӗ нумай ҫӑлтӑрсем, вӑл чи пысӑк ҫӑлтӑрсенчен пӗри. Полина вӑл, сцена перешти-и. Валина вӑл ларма-тӑма пӗлмен пӑрчӑкан. Полина вӑл ҫиҫӗ. Полина вӑл Полина. Полина Чамжаеван мӑшӑрӗ. Маша Полина. Ялтӑрка, ҫутӑ, пайӑрка. Ман юлташӑм сӑмах та ҫук, пӗтӗм сӑмахсене ман вырӑна Стас каларӗ. Полина вӑл пирӗн театрсене, пирӗн театр илемӗ. Полина маншӑн идеал. Полина вӑл пирӗн пукане. Полина вӑл хитре те черченкӗ хӗрарӑм. Полина вӑл яланах вунҫичӗ ҫулхи хӗр. ялтлатса илсе ӗмӗрлӗх асра юлакан хӗр пике. Полинӑна хӑй ҫут ҫанталӑк. Полина Ивановна, седа килемӗ. Полина Чамжаеван творчествӑри кун-ҫулӗ пирӗн куҫ умӗнче ҫуралса, вӑй илсе, сарӑлса, мӑнаҫланса пычӗ. Халӗ вӑл чӑннипех те пирӗн театрӑн чи ҫутӑ ҫӑлтӑрӗсенчен пӗри. Полина пек артист кӗселӗсем сайра тӗл пулаҫҫӗ. Эсир хӑвӑра куртӑр ӗнтӗ, вӑл тӗлӗнмелле хитре юрлать. Ташӑ ӑстисенчен пӗрре те кая мар ташлать. Тата унӑн драма артисчӗн ӑсталӑхӗ те чи ҫӳллӗ шайра. Вӑл чӑннипех те сцена илемӗ. Хаклӑ Полина! Хаклӑ Полина, халь кӑна санӑн ӗҫри тусусем, санӑн коллегусем сан пирки ӑшӑ та ырӑ сӑмахсем каларӗҫ. Ман шутпа вӗсем чунран тухакан сӑмахӗсене каларӗҫ. Эпӗ те хам ятран, хамӑн коллектив ячӗпе тата ҫавӑн пекех администраци, профсоюз комитечӗ ячӗпе сана Полина чун-чӗререн саламлатӑп. Санӑн творчествӑри кун-ҫулу вӑрӑм та пуян пултӑр. Ҫав ҫул ҫинче нимӗнле тумхах та ан пултӑр. Ӗнен, Полина, эпир санпа чӑннипех те мухтанатпӑр. Тата йышӑнса илсе тӑван коллективран пӗчӗк парне. Пинте ҫемьере яланах ӑшӑ пултӑр. Хорошо. Пӗрле. Ҫавна шав уҫӑлсассӑн, ӑна чӑнарах та урӑх чӗнчене

Апла пулсассӑн та Ивана ҫуратичченех икӗ спектакль Шупашкарти савни тӑваттӑмӗшпе пиллӗкӗмӗшне кӑларнӑччӗ. Фредди канма пӗлменчче эпир ун чухне пӗччен мар иккӗн кӑларнӑ вӑл спектакльсене. Тепӗр ывӑлӑм манӑн Андрюша Вӑл та манӑн улттӑмӗш класа ҫӳрет-ха. Андрюша сана сӑмах каласшӑн. Ӗне, эпӗ сана юратам. Халь ӗнтӗ манӑн Юратнӑ Турӑ пехиллесе панӑ мӑшӑрӑма сӑмах. Пурнӑҫра Турӑ ҫынсене икӗ пая уйӑрнӑ. Икӗ пай вара ялан пӗр-пӗрне шыраҫҫӗ ҫак пурнӑҫра. Эп ҫак пурнӑҫра хамӑн иккӗмӗш половинӑна тупрӑм. Ҫак хамӑн половинӑпа ман юратнӑ мӑшӑрпа юратнӑ манӑн ачасен амӑшӗпе мӗн ӗмӗр вӗҫне тухичченех пурӑнасчӗ. Вӑл мана ялан юратса пурӑнтӑр. Эпир ӑна мӗнле юратнӑ пекех. Мӗнле театр коллективӗ юратать Полинна? Ҫавӑн пекех зрительсем те, тӑвансем те Полинӑна питӗ юратаҫ, кӑмӑллаҫ. Спасибо калас килет хамӑн юлташсене. Спонсор пулман пирӗн ку вечерта.

Ҫавӑнпа пулмалла ӗнтӗ вӑл мана питӗ нумай арҫынсен хушшинче курӑнма хистет. Ҫапла. Анчах та эсир ан шухӑшлӑр, мана ҫав тери йывӑр тесе ҫук, мана Турри пулӑшать те, ман вӑй пур-ха. Ҫавӑнпа та паянхи каҫ Ҫак сценӑна хатӗрлеме пулӑшнӑшӑн манӑн хамӑрӑн художество пултарулӑх ертӳҫине Вячеслав Николаевич Оринова тав тӑвас килет. Ҫавӑн пекех ӑста каччӑсене музыка ярса пачӗҫ паян вӗсем мана. Ҫутӑпа ҫав тери хитрен ҫутатрӗҫ. Сцена ҫинче хитре курӑнма э, сӗтелӗсене, пуканесене, хитре чаршавӗсене те ҫакса пачӗҫ. Тавах вӗсене. Ҫавӑн пекех ӗнтӗ вӗсем манӑн Тата эпӗ пысӑк кил-йышӑн мӗн те театр. Театрта манӑн аппасем, пиччесем, йӑмӑксем, аннесем, аттесем ӗҫлеҫҫӗ. Ӑнланатӑр-и? Тавах сире пӗтӗмпех. Право пӗтӗмне. Ҫапла. Искусство вӑл ҫыннӑшкӑн йывӑр ӗҫ. Ҫыратпӑр эпир, вылятпӑр-и? Чап та, мухтавлӑ ят та кирлӗ мар, ӗненӗр. Хӗресне хӑвӑн ҫине хума пӗлтӗн пулсан, чӑт та, ӗнен ӑна, терӗ Василий Павлов. Ҫапла, эпӗ ӗненетӗп, ҫавӑнпа театра юратса ӗҫлетӗп. Юлашкинчен ман тата камсене тав тӑвас килет, паллах, хаклӑ кураканӑмӑр Тавах сире! Эсир пулман пулсассӑн, мӗн тунӑ пулӑттӑмӑр-ха эпир артистсем сирӗншӗн? Эпир сире яланах кӗтсе тӑратпӑр, килсех тӑрӑр. Пирӗн, сирӗншӗн пурнӑҫ ҫук.